January ningannak Nifatin Baibal relnak cacang hna cu Genesis dal hlei nga caang khat in dal hlei sarih caang kul le caang sarih tiang. Cu hnuah cun Abram nih langhnak a hmuh i Bawipa bia kha a theih. Bawipa nih cun a thawh i, Abram, na thinphang hlah. Keimah cu phaw bantukin an huhphengtu ka si; na laksawng cu a nganpi a si lai, a ti. Sihmanhsehlaw Abram nih cun a thawh ve i, Maw Bawipa Pathian, kei cu fa ka ngei lo; cucaah zeitindah laksawng cu na ka pek khawh lai? Ka ro a ka cotu ding cu Damaskas khuami Eliezer hi pei a si ko hi. Fa zeihmanh na ka pe lo i cucaah cun ka sal hna lak i pakhat khat nih ka ro an ka co cu a hau ko lai, a ti. Cun Bawipa nih, Hi sal hi na rocotu cu a si lai lo. Na rocotu cu nangmah na fapa hrimhrim a si lai tiin a chimh cu a theih ṭhan. Bawipa nih cun lengah a chuahpi i, “Van khi zoh law, na rel khawh ahcun arfi khi rel tuah hna; na tefa cu khi arfi zat khi an si lai,” a ti. Abram nih Bawipa cu a zumh i cu a zumhnak cu Bawipa nih a dinnak ah a cohlanpiak. Cun Bawipa nih Abram cu a thawh i, Hi ram hi nangmah pek awkah Khaldiram Ur khua in chuah an fialtu cu Bawipa hi ka si, a ti. Sihmanhsehlaw Abram nih cun, Maw Bawipa Pathian, cucu ka ta a si lai ti cu zeitindah ka hngalh khawh lai, a ti. Pathian nih cun cawla tum thum a simi pakhat, meheh kum thum a timi pakhat, tuukawng kum thum a simi pakhat, cun ṭhuro pakhat le laileng pakhat kha rak ka pe hna, a ti. Hi saram vialte hi Abram nih Pathian sinah khan a rak put hna. A cheu hna i a cheumi hna cu hmaitonh cio in tlang hnih ah a chiah hna. Va kha cu a can hna lo. Langta nih an runzuan hnawh hna i a ṭhawl hna. Ni a tlak cuahmah tikah khan Abram cu anghel i a cungah ṭihnak nganpi a tlung. Bawipa nih cun a thawh i, Na tefa hna cu ramdang ah khual an si lai. Cuka ah cun sal ah an cang lai i kum zali chung hremnak an ing lai. Asinain cu bantukin a hremtu hna miphun kha keimah nih dan ka tat hna lai i cu ram in an chuah tikah chawva tampi he an chuak lai. Nang tu cu chan tling in na nung lai i dai tein na thi lai. Khupkham hua in na nun hnu ah an in vui lai. Na tefa hna cu chan li hnu ah an ra kir ṭhan lai. Zeicahtiah Amor mi hna cu dantat awk tlak hrimhrim in an sual tik lawngah ka ṭhawl hna lai, a ti. Cun ni a tlak i khua a muih tikah a khumi meium pakhat le a alhmi meitom pakhat kha an hung chuak i sa a chiahmi hna karlak ah khan an kal. Cu ni ah cun Bawipa nih Abram cu bia a kam i, Hi ram hi a dihlak in na tefa kha ka pek hna lai, tiah bia kaa kam. Izipt ramri i a ummi tiva

Jebus mi hna ram zong hi an i tel chih dih lai a ti. Abram cu a nupi Sarai nih fa zeihmanh a hrinpiak lo. Sarai nih cun Izipt mi salnu pakhat a ngei i a min ah Hagar a si. Sarai nih cun Abram cu a thawh i, Zohmanh, kei cu Bawipa nih fa ngeih a ka senh lo. Cucaah cun zeicahdah ka salnu hi na ihpui ko lo? Fa hei ka hrinpiak ko hnga dah kaw, tiah a ti. Cuti cun Sarai nih Izipt mi a salnu Hagar cu Abram kha nupi caah a pek. Cu thil cu bantuk in a hung um cu Abram kha Kanaan ram chung i kum hra a um hnuah a si. Abram nih Hagar cu a ihpi i fa a pawi. Hakhar nih cun fa ka pawi ti kha a hun in hngalh tikah porhlawt in aa la i Sarai kha zeihmanh ah a rel lo. Khi tikah Sarai nih Abram cu a thawh i, Hakhar nih zeihmanh i a ka rel lo hi nangmah pal a si. Keimah hrimhrim nih ka sal cu kan pek i fa ka pawi ti aa hngalh cangka keimah kha a ka serhsat. Cucaah kannih pahnih lakah hin ahodah a ding ti kha Bawipa nih kan ceih seh tiah a ti. Cun Abram nih a leh i, “A ṭha ko, amah cu na sal a si i na kut tangah pei a um ko cu. Na duhning paoh in a cungah tuah ko,” a ti. Cucaah Sarai nih cun a vun hrem ve i Hagar cu a tli. Bawipa vancungmi nih Hagar cu surlei kalnak lam i a ummi cerhti theserawn cerhti ah khan a ton i Sarai salnu Hagar, khuazei in dah na rat i khuazei ah dah na kal lai? a ti. Hagar nih cun Sarai sinin ka zaam tiah a leh. Cun vancungmi nih cun, Sarai sinah cun va kir ṭhan law a kut tangah ṭha tein va um, a ti. Cun vancungmi nih cun, Tefa tam tuk hringhran kan pek lai i a rel in rel cawk an si lai lo. Fapa pakhat na ngei lai i a min ah Ismael na sak lai. Zeicahtiah Bawipa nih na harnak kha an theihpiak, sihmanhsehlaw na fapa cu ramlak la bantuk a si lai. A mikip kha a doh hna lai i mikip nih khan an doh ve lai. A rualchan hna umnak inn lamhlapi ah khua a sa lai, a ti. Hagar nih cun amah le amah kha A ka hmutu cu ka hmuh taktak ko maw tiah a hal i cucaah Bawipa cu nang cu mi a hmutu Pathian na si ti min in a auh. Cucaah cun pei Kades le Bereth karlak i a ummi tikhor cu Berlahairoi tiah mi nih an ti cu. Berlahairoi A sullam cu a ka hmutu Pathian nung tikhor ti a si. Hakar nih cun Abram cu fapa a hrinpiak i a min ah Ismael a sak. Abram cu kum sawm riat le kum ruk a si. Abram cu kum sawm kua le kum kua a si tikah Bawipa cu a sinah a lang i, Kei cu Lianngan Bik Pathian ka si. Na nunchung vialte ka nawl ka ngai law, soih awk zeihmanh um loin um. Nangmah sinah biakamnak ka ser lai i tefa tampi kan pek lai, a ti. Cun Abram cu a khuk aa bil i a bawh lioah Pathian nih cun, Hi biakamnak hi kan pek, nangmah cu miphun tampi a hringsortu na si lai. Na min kha Abram si ti loin Abraham a si cang lai. Zeicahtiah miphun tampi hringsortu ah kan ser cang. Tefa tampi kan pek lai i a cheu cu siangpahrang an si lai. Na tefa cu an tam tuk hringhren lai caah miphun phun ah an i chuah lai. Ka biakamnak cu zungzal hmunmi biakamnak caah nangmah le a ra lai ding chan i na tefa hna sinah ka fehter lai. Nangmah na Pathian le na tefa hna an Pathian ka si lai. Hi ram a tu i khual na sinak ram hi nangmah le na tefa hna cu kan pek hna lai. Kanaan ram hi a ningpi in nan ta a si zungzal lai i keimah hi an pathian ka si lai, a ti. Pathian nih Abraham cu a thawh i, Nangmah zong nih keimah he kan biakamnak hi na zulh hrimhrim ve lai. Nangmah le hmailei chan i a um laimi na tefa hna nih nan zulh hrimhrim ve lai. Cun nangmah le na tefa hna nih tuah awkah kan hna a tla nan ti awk cu hihi a si. Nanmah lak i pa paohpaoh cu nan cuarpar nan i tan dih lai. Atu ri hin cun fapa nan ngeihmi paohpaoh cu ni riat a si ah an cuarpar nan tan hrimhrim hna lai. Nan innchung i a chuakmi nan sal hna zong, cun ramdangmi sin i nan cawkmi sal hna zong an i tel chih dih lai. Hi nih hin nanmah le keimah karlak ah biakamnak a um kha a langhter lai. Pakhat hmanh hrelh loin nan cuarpar cu tan nan si lai i cu nih cun nanmah sin i biakamnak ka sermi hi zungzal hmunmi biakamnak a si kha nan cungah hmelchunhnak in a langhter lai. Tuarpar aa tan lomi pa cu a miphun chungin hlonh a si lai, zeicahtiah keimah he biakamnak cu a zul lo, tiah a ti. Cun Pathian nih Abraham cu Na nupi cu Sarai tiah na ko ti lai lo; a min cu Sara a si lai. Amah cu thluachuahnak ka pek lai i fapa pakhat an hrinpiak lai. Amah cu thluachuah ka pek lai i miphun hna nu a si lai. A tefa hna lakah cun siangpahrang zong an um lai, a ti. Abram cu a khuk aa bil i asinain mipa nih kum zakhat A si ah fa a ngei kho ngai hnga maw? Sarah nih cun kum sawm kua ah fa cu a ngei ngai hnga maw ti a ruah ah a nih a chuak. Pathian cu a thawh i, Ismael cu ka huhphenh piak law nungdam tein ka zohkhenh piak ko tiah kan nawl a ti. Sihmanhsehlaw Pathian nih na palh na nupi Sarah nih fapa an hrin piak lai i a min ah Isak na sak lai. Amah le a tefa hna sinah khan ka biakamnak cu ka fehter lai. Cu ka biakamnak cu zungzal hmunmi biakamnak a si. Ismael huhphenh awk kha na ka hal, cucaah hitihin ka tuah lai: Ismael cu thluachuahnak ka pek lai i fa tampi le tefa tampi ka pek lai. Amah cu bawibawi hleihnih pa a si lai i a tefa cu miphun nganpi ah ka ser lai. Cun ka biakamnak cu Sarah nih kumvui a tu tik i an hrinpiak laimi na fapa Isak sinah ka fehter lai, a ti. Pathian le Abraham cu an i chawnh dih in Pathian nih cun Abraham cu a kaltak. Cu ni ṭhiamṭhiam ah cun Abraham nih a fapa Ishmael le a salpa vialte kha Pathian nih a chimh bangin an cuarpar a tan hna. A inn i a chuakmi si hna seh, A cawk in a cawkmi si hna seh, a inn i a ummi pa paohpaoh cu an cuarpar a tan hna. Abram cu cuarpar tan a si ah kum sawmkua le kum kua a si i a fapa Ishmael cu kum hleithum a si. An pahnih cun nikhatte ah an sal vialte hna he cun an cuarpar cu tan an si. Pathian nih a bia thluachuah pe ko seh.